Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Grazzi Noel u grazzi Viktor tal-li l-għajtu l-istedina ta' Grazzi li l-ek tal-istedina.
Mela, għandkom storja partikolari. Fregatina.
Mela, aħna xie 2019 Ma konniex nafu xulxin, jina u Viktor u l-membri l-oħra tal-kumitat. Eh, Kollha ntqajna fuq dil-page fuq Facebook li kien jisima ehm, Maltese, Traditional Maltese Sailing Boats. U fuq din il-websites kien hemm ħafna nies delettanti tad-dajes tradizzjonali Maltin. U l-maġġor parti tad-drabi kulħadd Kulħadd igerger u kulħadd jingħi għax ħa nitilfu dad-dgħajjes kollha u ħa jispiċċaw u mhessi nagħmlu xi ħaġa u l-gvern mhessi jagħmel xi ħaġa u l-ieħor mhessi jagħmel xi ħaġa. U erba' minna, ħamsa minna Deċidejna li speċi kif jgħidu l-Ingliżi we put our money where our mouth is, U ddeċidejna li niffurmaw il-Malta Traditional Boat Association. Fit-2019 iffurmajna l-Malta Traditional Boat Association. Waħda mill-ewwel affarijiet jew inkella imħabba didila ħanejt. Sibna dajsa għawdex, dajsa daqsxejn rar illum kull ma fadal 21 minnhom minn riċerka li għamilna, hidrofirilla. Għandha storja partikolari. Għandha storja partikolari, iva. Ħafna nies qisha luzzu, imma mhijiex luzzu, hija mibnija iktar misluta, iktar baxxa mal-ilma. U xtrajna did-dgħajsa bejnietna u ddeċidejna li nirrestawrawha. Issa jekk jekk xtrajniex imbagħad għamilna l-association jew il-kontra, imma insomma ħaġa ġabet l-oħra. Eh, dal-aħħar. Miqluħux.
Iva, din kienet kienet waħda mill-aħħar Dgħajjes tal-qlugħ Maltin. F'dal-aħħar kemm, naħseb 80 sena, tlifna ammont ta' tipi ta' dgħajjes tal-qlugħ. Enormi, enormi.
Kien hawn qabel qlugħ biss kienu u t-tip ta' qlugħ li għandha li huwa tarkija l-iktar li kien ideali għas-sajjieda Maltin għax hawn Malta żewġ tipi ta' qlugħ kienu jużaw qabel ma ġew l-Ingliżi. Kienu jużaw dak li ngħidulu l-Latin, it-trianglu l-kbir, bħalma kienu jużaw il-kavallieri fuq ix-xwieni għad-dajes il-kbar u kienu jużawhom il-luzzijiet t'Għawdex ukoll biex iġibu l-merkanzija Malta, imma d-dajes iż-żgħar għalkemm kienu jafu jarmaw bil-latin, kienu jippreferu jaħdmu bit-tarkija għax it-tarkija ikollu xi jkollu jaqbad u jtella' xi ħaġa bil-moqdiev, fil-fatt ħafna mir-ritratti tarahom anke moqdiev hemm, moqdiev bi ċaqlugħ oħra, u jżid b'li jkollu. Jekk ikollu l-kanvas li qed jgħatti d-dgħajsa u r-riħ huwa baxx, iżidu xi mkien ukoll ma' di t-tarkija, allura jgħin ruħu billi jsib u m'għandu spejjeż enormi biex jagħmlu għax hu essenzjalment kwadru, tħitulu l-mara jew iħitu hu stess, mhux komplikat biex tagħmlu tarkija daqstant. Allura kienu jarmaw bit-tarkija u jraqqaw u jirrepazzaw bil-lisibu. Imma l-lum il-ġurnata sa biex nirrestawraw, tirrestawraw, insomma. Mela, eh, involvi biċċa xogħol tal-ostja. Kif kienet jgħid Viktor, tarkija huwa qluħ antikismu, huwa Tivo, biex inkunu daqsxejn raffi, huwa l-qluħ li ġie wara l-qluħ kwadru. L-qluħ kwadru dak li naraw klassiku fil-Viking ships u fil-vapur tar-Rumani. Mbagħad hemm it-tarkija li huwa qluħ kważi kwadru, mhux kompletament kwadru. Ekkoni għad hekk, Eżattament hekk, daqsxejn triangolari bil-ġnub kwadri. U kif qed jgħid Victor kien jintrama malar ħafna, mingħajr ħafna spejjeż u minn u jintrama malar ħafna. U dal-qluħ jintuża mal-Mediterran kollu, anke f'ċertu pajjiżi Nordiċi. Malta l-aħħar li ntuża lej 1940s, 1950s naħsbu. Il-dnub huwa illi Min-1950s 'l hawn, insejna kif jintrama, nsejna kif jużawh. Għax imbagħad daħal il-mutur hu. Għax imbagħad daħlet il-magna.
Imbagħad daħlet il-magna. Il-loħlatin li semma Victor dam daqsxejn iktar. Għaliex kien jużawh id-dgħajjes t'Għawdex, u mbagħad kien hawn ehm, interess kbir fil-fregatini Bil-qlugħ kien hawn kompetizzjonijiet kbar bejn Marsaskala u Birżebbuġa u dak l-aħħar li l-aħħar li li kien hawn il-qlugħ. Imma imma kif jaħdmu eżatt naħseb ma ċaw.
Fimni, kif il-Latin, il-Latin.
Li għandkom naħseb galbu biex taħdmu fuqu. Mhux hekk. Le, l-Latin jaħdmu ħafna l-Italja, per eżempju, għadhom għadhom imdajjes bih. Ħafna imdajjes. E, It-tarkija għalkemm għadha użata ħafna fil-pajjiż tal-Mediterran, il-tarkija Maltija hija partikolari ħafna, hija mm, tintrama b'mod differenti. F'ċertu dgħajjes hemm dak li jgħidulu bank il-lasta, li huwa bank li jmur minn naħa l-oħra tad-dgħajsa fejn kien jitpoġġa tip ta' arblu. Imma hemm ċertu dettalji li li għalkemm hawn ħafna ritratti u hawn mudelli u hawn ċertu dettalji li insejnihom, tlifnihom. Ma ma ma nafx, qegħdu nsibuhom bil-mod mir-ritratti u mill-esperjenza. U mill-esperjenza. Konna dgħajsa l-baħar noqogħdu nippruvaw ngħidu mela di taħdem hekk issa. Aħna qed immorru barra wkoll vuol diri jimmort Sardinja biex nitgħallem tal-Latin vuol diri ġib ċertifikat hawn nista' nsuq l-Italja kollha pereżempju bit-traditional sales bħali hawn oħrajn hawn xi erba' ħamsa diġà u oħrajn interessati li jmorru jitgħallmu vuol diri baħrin għandna diġà minn nsuqhom li rridu d-dgħajsa l-baħar biex biex naħdmu fuqha issa. Kemm għandkom spejjeż tikkalkolaw? Mela,
mela, aħna aħna inna formati mit-2019. U speċi 2019 ħadimna ħafna biex nqajmu nqajmu awareness Nasal li ngħid li grazzi għall-Association, il-Gvern fl-aħħar tas-sena li għaddiet vara skema biex tingħata għajnuna għar-restawr ta' dawn id-dgħajjes. Din l-iskema għalkemm kienet teżisti qabel kienet tkopri biss lill-sajjieda. full time jew part time minn dak li kienu qabel MFA u MFB. Dawk li nies oħra dilettanti li kienu jew MFC jew S li kellhom dgħajjes tradizzjonali ma kinux jistgħu jibbenefikaw. Illum il-ġurnata taħt il-Ministeru tal-Kultura hemm skema li tgħin f'ċertu affarijiet. L-iskema tgħin biex inti tixtri materjal bħal żebgħa, injam, u materjal ieħor. Ovvjament, speċi l-flus li jingħataw mill-iskema ma jikkoprux l-ispejjeż biex tirrestawra dgħajsa. Speċjalment dgħajsa bħal firilla, il-firilla fiha 18 piet, 22 piet, 22 piet, hija fimni fi stat ma ngħidx diżastruż imma qiegħda fi stat li għandha bżonn restawr mhijiex speċi żeba' u stokk u lesta, hemm mhix fiha x-xogħol. Apparti minn hekk aħna għandna Aħna l-idea tagħna mhijiex li nirrestawrawha u npoġġuha static display x'imkien. Aħna l-esperjenza li rridu rridu nagħtu eventwalment hija li ikollok dajsa li taħdem, dajsa fil-baħar, inti tista' tmur tara dajsa ġo mużew u tieħu ċertu esperjenza tara mill-viċin, imma meta inti għandek dajsa fil-baħar, qiegħed tbaħħar fuqha, qed tara bil-qlugħ, inti l-esperjenza li ħa tieħu hija kompletament differenti. Ġifieri aħna l-ewwel parti tal-proġett huwa li nirrestawraw id-dgħajsa u nġibuha f'kundizzjoni li npoġġuha l-baħar. Hemm xi tip ta' njam partikolari? Għall-kurżità. Tal-aħmar. Eh, tal-aħmar u. Mbagħad hemm ħafna injam differenti skont l-impartijiet. Victor, l-għeluq tal-aħmar. Aha, biċċa kbira jkunu Ikunu sa sa tnax-il pied jew jew iżgħar ikunu jew tal-abjad jew tal-aħmar biss. Ikbar, ġieli jkunu l-għeluq ikun tal-aħmar u tal-fraxnu il-majjeri u stannari jkunu magħmulin mill-fraxnu. Meta ngħidu l-għeluq, meta Victor jgħid l-għeluq huwa t-tavlar ta' barra, dak li jagħmel qisu l-banju biex niftehmu. Hemm oħra li jkunu kollha fraxnu bl-għalet kollox. Darba mort narħom jagħmlu dajsa fiha x-xogħolet fiha x-xogħol għall-ostja. U żgur hija u dik hija problema oħra għalkemm ma taw għalkemm ma taw nies li jibnu dajes, speċi ma ċaw ħafna nies li jibnu dajes. Naħseb Tgħoddhom fuq id waħda kważi. Laqas baqa' ħamsa li. Laqas baqa' ħamsa, ġifieri ħafna minnhom jikkonċentraw fuq il-dajes tal dajes tal-regatta. Li fimni huma dajes tradizzjonali, imma aħna bħala assoċjazzjoni maħniex daqshekk inkwetati fuq dawk għax hawn ħames klaws tar-regatta. Hemm following kbir, aħna l-iktar Dawk għandhom l-malmin tagħhom. Dawk għandhom l-malmin tagħhom.
Aħna l-iktar konsern tagħna hija. Kapaċi jibnu dajsa għal għal. Imma jibnu materjal irqa. Dawk għandhom standard għalihom. Isek qed tibni isek qed tibni Land Rover u dajsa talqa u karozza kwarta mil. Waħda built for speed, l-oħra hija built għax-xogħol. Għax-xogħol. Xi aħna li nibża' huwa li jekk ħa nkomplu b'din ir-rata, id-dgħajjes tax-xogħol, id-dgħajjes tradizzjonali, il-luzzu, il-kajjiek, il-fregatina, l-firilla, ħa nitilfuhom.
L-aħħar darba rajt insejt fej, kont qed tinqalleb hawn. Daj sa qalbuha dan hawn, tagħti sa. Ejja, ejja, dik hija ejja dajsa, dik hija fregatina tal-kraten, dik hija fregatina rari ħafna. Ija, u għamluha, għamluha, eħe. Li żbaljaw li qattgħu ġo fiha għax li kieku qelbuha wiċċha 'l isfel, hija ħasra, kella tkun tibqa' sħiħa, dgħajsa, u sservi l-istess xogħol jekk iridu jużawha għalhekk. Jew kienu jsibu dgħajsa inqas ta'. Din, din hija sfortuna kbira. Hemm, jiena Hekk minn off minn moħħi naf b'waħda qiegħda ġo bitħa ta' skola l-Kalkara, luzzu enormi. U mbagħad hemm luzzu ieħor qiegħed maqlugħ fuq ġenbu l-Imsida. L-Imsida tal-Quħem. Tal-Quħem. Hemm ieħor taħt tliet palmiet Marsaskala. Hemm oħra fregatina oħra Marsaskala. Hemm oħra fil-roundabout ta' Marsaxlokk. Hemm id-dgħajsa tal-Latini Għawdex. Daw eventwalment, eventwalment daw ħajspiċċaw, ħajspiċċaw, ħajinqasmu bil-pis tagħhom bl-elementi u postom mhuwiex, postom huwa fil-baħar. Speċi aħna aħna naħseb l-unika pajjiż fil-Mediterran illi m'għandux ehm, eh, speċi flotta tradizzjonali bil-qluħ kif suppost. Ma ta' make sense.
Le, ma ta' make sense, bil-baħar. Bil-baħar.
Ekku, u biex ikun interessanti kemm għal Maltin u kemm għal turisti li jiġu bħal speċi x'meta jiġu turisti jieħdu ritratt ma jeħdux ma, ma, ma speedboat jew kif jaraw xi luzzu jew neħdej xulxin. Għarhom sejrin jieħdu ritratti ma daw. U l min jiġi u laxqa ta' qalbhom imorru bħal marsa xlok jaraw xi ħadd jisbuħ id-dajsa. Laqas ikun jista' jaħdem bihom ġol-bot jitlulu taż-żebgħa. Għax kemm huma, għax dik laxqa ta' qalbhom Issa aħna għal xi raġuni qed inaħħuhom minn fuq l-iskalji d-dgħajjes ma jħalluhomx jisbgħuhom hemm għax iridu jagħmlu l-imwejjed. San Ġiljan l-istess kollu ta' belliera tħalli dgħajsa pereżempju. San Pawl il-Baħar l-isbaħ wieħed li hemm ħdej ħdej ħdej Gillieru. Hemmhekk ikun hemm tliet luzzijiet veru Mhumiex tax qegħdin commercial biex jinkrew imma jtellagħhom hemm qed isewwihom bħalissa diġà mort darbtejn narahom jiena Voldiri l-għaxqa għax tieħu ritratt hemm tliet dgħajjes sbieħ ħdejn xulxin. Hemm hekk biss li tista' tgħid ħa tieħu ritratt ma' dgħajjes tradizzjonali minn mill-iskalji kollha. Kieku kull fejn hemm menqa jiġi biss marbutin dajes li huma tradizzjonali. Daw żgħar il-men età ma tantx jieħdu ħafna dajes. U jiġu bħala inċentiv tista' ttella fejn fejn tella ma' ġembu ikun għal dajes tradizzjonali biss. Sewa, u l-men qed intrabat dajes tradizzjonali biss. Allura mendu dajes tradizzjonali jibqa' jżomma jgħid għax għandi fejn norbot għandi fejn tellaħħa. U dan, mistax ikun hemm individu wieħed, dan ikun hemm grupp. Minn raħal, per eżempju, 9-10-15 il-delettant li kollhom id-dajes, etellawhom, nizluhom, jgħinu xulxin, jizbawhom, etc. Issa daw ikunu minn familji Di xi ħaġa li tintiret. Jiena rittha minn missieri, missieri mingħand in-nannu, il-bużnannu tiegħi kien bid-dgħajjes ukoll, voldieri, ma, ma, ma diġiex hubbum ħa naqbad nixtri dgħajsa. Kif, kif taqta' minn ġo port bħalma għamlu, pereżempju, tal-Pjetà, kien hemm kien hemm dik id-dugana u dik li għajdula kienet dwana antika, hemmhekk kienu kien hemm grupp ta' dajjes hemmhekk u nies jieħdu ħsiebhom. Ħadu ilhom, dawk sparixxew, id-dajjes bijawhom u f'dik l-erja ma baqax dajsa waħda. Waħda tradizzjonali.
Sewwa, bħalhom qed jagħmlu San Ġiljan. Bħalhom qed jiġri San Pawl u qed jiġri fil-portijiet kollha. Kieku jħallu ċentru żgħir fej daw id-delettanti jinġabru u jżommu id-dajes huma jiġu irħas u jżommu u meta jiġu turisti u Malti stess jibqa' tradizzjoni ta' ta' xtib ta' dajes kellna. Biex tikri pontum trid ħafna flus. Ħafna ħafna. Enormi.
L-ironija taf x'inhi imma? Għax din hija xejn ironika u nixtieq ngħidha kif taf għandna bħalissa crowdfunding għaddej biex nippruvaw niġbnu niġbru 5000 euro għal Firilla, grazzi. U parti minn dil kampanja tal-crowdfunding, speċi mhix dik li qed tidher fuq l-internet, batna. Jiena waħdi bat xi 70 Email, il-kumpaniji differenti, mhux ħa nsemmi kumpaniji, imma tistgħu timmaġinaw intom, kumpaniji kollha li jużaw il-kuluri u l-ikonografija tal-x'ismu, jew pereżempju xi ħadd għandu ma nafx ħa ma nsemmi xejn, Luzzu Recording Studios jew Luzzu Pizzerija. Jiġifieri kulħadd li juża l-kelma Luzzu jew juża l-kuluri jew juża l-għajn jew juża xi ħaġa li għandha x'taqsam, jien għabattlu email. Qed ngħidlek Ma' 65 70 emails. Irċevejt tliet risposti. Biex, ġviri, daw, daw, daw, kulħadd lest biex, biex jagħmel flus u jirreklama juża ikona Maltija. Imma mbagħad meta niġu għassi u no biex aħna speċi. U ma kienx hemm ammont se tibgħat 10 euro vol diri, laqqas 10 euro. Imma li imma li imma li ma nistgħux li ma nistgħux nirrealizzaw hija illi Illi jekk ma nagħmlux xi ħaġa, daw, m'għedx inkun fatalista, ta', imma fi żmien 40 sena ħa jispiċċaw, ħa jibqa' waħdiet minnhom daw. U mbagħad din l-ikonografija kollha, din ir-rabta kollha, dan il-potenzjal għal reklamar għal Malta, ħa jispiċċa, jintilef. Għaliex ma jkunx hemm iktar? Għaliex immur nagħmel Marsaxlokk? Biex nħares lejn ċumnija ta' power station? Fuq fuq it-tujuro.
Mhux il-luzzu hemm fuq it-tujuro. Ejja, fuq it-tujuro hemm ħafna, ġifieri hemm ara, ma nafx jekk għandix ngħidha din, ma ngħidha. Il-kuluri tal-Air Malta huma l-kuluri tal-luzzu. Għall-inqas il-kuluri l-isfar, il-blu, l-aħdar, huma kuluri tal-luzzu, il-kuluri tal-għajn, il-kuluri intużat kien hemm il-Malta Music Awards, kien hemm kien hemm Malta Music Awards kien background wara wara wara wara wara l-preżentaturi, luzzu enormi. Kien hemm il-Malta Fireworks Festival, luzzu. Anki da karnival luzzu kbir kellhom. Karnival, luzzu.
Fis-sens.
Għax għaj dawk il-120.000 li taw il-dak għax tawħom il-da. 120.000 ta' xiex. Nix dak li ġabu biex jiprezenta. Biex jiprezenta l eh.
Ġifiri, fil-sens fim, speċi qed tagħmel qegħdin nużaw biex nirreklamu l-pajjiżna. Jekk tmur l-airport, jien ġieli nagħmilha, tmur l-airport tidħol fil-bookshop, all right? Hemm tipo 65 percent mill-kotba fuq Malta jew bir-riċetti ta' Malta stampa ta' Luzzu għandhom. Tostoli. All right. Jekk jekk huma souvenirs, jekk huma kalamiti tal-dana, huma luzzijiet magħmul iċ-Ċina jew l-Indja minn xi tifel. Imma fis-sens tipo min min min qed jagħmel flus minn dal-affarijiet għandu bżonn iqum għax eventwalment speċi ħadd tibdew ħadd irreklamaw bħal maġġrala it-tieqa ta' għawdex. Tipo waqgħet. Ma tistgħux irreklamaw. Ferrovija, kellna l-vapur tal-art. Ġifieri
jitintilef tiegħu ma jkollhomx. Eżattu, aħna nħossu, nħossu illi mhuwiex biżejjed illi narawhom fil-mużewijiet, narawhom displayed statikament, aħna nħossu li Illi l-esperjenza li tieħu fil-baħar hija differenti. Li jkun hemm dajjes.
Issa aħna aħna li nixtieq nagħmlu huwa li jkollna d-dajjes tal-baħar taħdem bil-luħ biex nipprattikaw aħna wkoll. U nagħlmu nies oħra pereżempju tfal kif kif kif eh, taħdem għax eh, il-Latin speċjalment u t-Tarkija għadni ma provajtux, irridu nippruvaw ukoll. Huwa iktar komplikat minn min, min sistema tal-Ingliżi, il-Marconi Sales. Imma la darba taqbad tuża lilu, ma tarġax tmur lura lej. Għax tantu sabiħ, ma jtikollok tliet erba' minn nies li jafu ħadmu għad-dajsa. La taħdem bih, jidħol fid-dem, L-oħrajn awtomatik jisu mekkanika li se jgħid bil-magna l-uħ ieħor ħdej l-uħ bil-Latin. U Noel kien qal li li ħa jagħmlu xi ħaġa l-MCAST. Ejja, mela tal-MCAST x'kien il-biċċa tal-MCAST hija di. Mela l-MCAST hemm ġiex affarijiet qed jiġru. L-MCAST għandhom kors, Traditional Maltese Boat Building. S'issa, sa fejn nafu aħna qatt ma sar għax ħadd qatt ma għamlu. Dal-aħħar kien hemm. Huwa expensive ukoll. Expensive ukoll, huwa daqsxejn expensive, huwa kważi 3,000 ewro, dak li jkun, speċi 3,000 ewro. Jiena kont tħajjart nidħol għalih il-kors biex biex nitgħallem, imma jiena Għandi 69 magħluqa diġà. Nagħmel xi tliet snin kors. Voldirhom fuq xi 4000 u għal xiex imbagħad. Minn għadu żgħir forsi, imma mhux ikun dak il-flus. Jista' jkun evening classes pereżempju, biex dak li jkun kollu suġġetti ieħor ma jitilfux u eh, ikun issussidjat minn xi ħadd, ma jistax ikun li dak li jkun ħallas 4000 biex imur jitgħallem iżewwi dgħajsa. Da jisa ta' sajjiet ta' mhux se jtik flus biex issewwielu ta' voldieri, m'għandekx ċans li ħassiri sinjur milli tsewwi d-dgħajjes.
L-MCAS ukoll x'hemm xi fuq l-MCAS. Dal-aħħar kien hemm dgħajsa partikolari hija il-Merien. Il-Merien. Merien għal min jiftakara kienet dgħajsa li kien juża l-Captain Morgan għal cruises. Kienet isa luzzu, ħamra u safra. Mela, x'in l-istorja ta' dik id-dgħajsa? Dik id-dgħajsa hija dgħajsa tal-Latini jew Dajsa t'Għawdex, mibnija għal Maltin imma mibnija ġela. Din waslet fl-aħħar ta' ħajjitha għal mal-kumpanija li kienet taħdem u ddeċidew li jiskrapjawha. Aħna ġejna avviċinati bħala association minn hawn u minn hemm biex naħduha, imma din hi mhix kaxxa ta' suffarini, speċi jrid ikollok post, dik hija Waħda mill-affarijiet ukoll nixtieq ngħid, appell speċi għal min jista' jgħinna, aħna għandna bżonn premises, premises kbar, xi tip ta' maħżen, xi ħaġa simili għal fejn jintremaw il-karrijiet tal-karnival biex aħna nkunu nistgħu nistorjaw u naħdmu fuq id-dajes. Din il- Din ikun xi ħaġa bl-elettriku biex taħdem fuq id-dajes, xi ħajtukom per post. Efimni, mela u minna u minn hemm speċi dik nduru maħħa eh, tal-elettriku, għen eh, ibdew bil-post. Imma din id-dajsa din il-Mary Ann, speċi eventualment u jiena nasal ngħid mħabba il-pressure li għamilna u l-istorbju li għamilna, eventualment daħal għalija infrastructure Malta u l-MCAST u t-tieħdet l-MCAST Issa x'sa jsir minnha, x'ħa jagħmlu minnha l-MCAST ma nafux. Nisperaw li l-MCAST ħa jużawha biex jgħallmu fuqha. U jirrestavrawha suppost. Aħna wkoll speċi ġejna dal-aħħar avviċinati minn Heritage Malta u aħna Heritage Malta dejjem dejjem għenuna. Aħna nixtiequ nkunu komplementari għal Heritage Malta. Għax nemmnu illi speċi jekk inti fejn naf turist u mort il-Mużew Marittimu u rajt il-mudelli u rajt id-dgħajsa u rajt l-issejjer u mbagħad inti tista' tieħu esperjenza fuq dgħajsa bi qlugħ Latin jew bi qlugħ tat-Tarkija jien naħseb li l-esperjenza tkun xi ħaġa

Eh, għandkom xi date partikolari jekk sa meta? Iva, il-crowdfunding li minn rejt speċi kontribwixxa li jista' jmur fuq żar zwaar.com hija crowdfunding platform Maltija għandna sal-aħħar ta' frar. Aħna ninsabu fiduċjużi li niġbru l-fondi kollha. Jekk ma niġbrux il-fondi kollha, għall-forn tal-ħobż tispiċċa. Ma tistgħux tagħmlu naqra extension tad-data. Le, diġà kienu set dates ma nistgħux nagħmlu extension ta' ġismu le. Kif taħdem il-platforma ma tippermettilekx. Kienet forsi żball ta' meta pjanajna crowdfunding imma. Issa li hemm hemm. Imma ma din hija trend dal-aħħar, ġifieri ħafna minn dadda jsiġu abbandunati, isiru għax isiru skips, kulħadd jarmi ġo fihom, mbagħad il-kunsilli jdejqu kisruhom, nitkellmu fuq dajes li għandhom 80, 50, 60 sena ta' ġifieri ta' valur u li għandhom id-dajes huma kull waħda mibnijin jew minn mallim differenti, jew mibnija għal xi ħadd personali, allura kull dajsa mhux tajt għaw ferilla, minn ferilla l-oħra jkun hemm varjazzjoni kbira. Allura aħna għalmenu nkunu du naħdu l-ritratti, naraw naraw x'tip kienet, x'kienu l-varjazzjonijiet minn oħrajn, x'tip taqluh kella. Qed tifhem? U dawn nżommu mal-arkivju tagħna aħna għax għax qed ngħidlek kull waħda hija opra daw ma jkunux l-istess, mhux tara kajjek ta' kajjek. Imma kajjek jekk ikun twil jaf kien ikun tal-gangmu biex jibdu l-gangmu bih. Jekk ikun wiesa iktar jaf ikun jużaw għal-gadraj biex ibijaw fuq il-vapuri. jew jew għal xogħol ieħor. Kull tip ta' kajjek kien jinbena għal xogħol li hemm bżonn ġeneralment. Allura ma jkunx hemm jekk tara għaxar kajjek ħdej xulxin, m'hemmx wieħed bħal ieħor għall-ebda raġuni voldieri. Tifhem? Allura kull wieħed għandu għandu eh, il-ħtieġa li jiġi preservat daqs l-oħrajn jekk jista' jkun, u mek ma jistax ikun, għalmenu naraw il-fattizzi tiegħu x'kienu u għal xiex kien jaħdem dan. Eh, tifhem, allura għandna xogħol kbir barra barra xogħol li jidher hemm xogħol kbir li ma jidhirx li qed isir minn minn l-assoċjazzjoni. Mela l-aħwa. Biex niservaw. Tidu zidu xi ħaġa oħra? Le, aħna nixtieq nirringrazzjawk tal-opportunità. Grazzi li qed tagħmlu biċċa xogħol. Grazzi.
Għalhekk nista' l-ostja. Grazzi, grazzi.
Thank you. Mela, nirringrazzjakom forsi nagħtu update mal-ħin imbagħad. Mela.
Iva, nirringrazzjak.